Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Well wann dat sou weider geet, d'Leit souwisou am Juni wäerte Chrëschtdagsdeko ophänken. Da schléisse mir eis dem Trend un a mir beschenken iech elo schonn! Haut hu mer ganzer 3 Spiller fir iech! Dofir Mellt är Kaddoen op a vill Spaass! Als éischte Kaddo hu mer zur Ofwiesslung mol erëm en Nintendo-Spill. Oh, wat ee Wonner! Et ass souguer eng vun hire bekannteste Marken. Wat ee Wonner! Pass mol op, et ass Super Mario Bros. Wonder. War deen?
Ah jo, oh.
Mario Wonder ass derëm een neien Deel an der Mario-Franchise. Vum Spillprinzip hier ass et d'selwecht wéi de Super Mario Bros, deen deemools fir d'Wii erauskoum, sou wéi déi gréng Versioun mam Luigi, wou dann och ee gutt Stéck méi schwéier war wéi de Virgänger. Mee komme mer zréck op Mario Wonder ze schwätzen. Et kann een am Coop-Modus bis zu 4 Spiller spillen an et huet ee verschidde Charakteren zur Auswahl. Hei kënnt dann och schonn direkt déi éischt nei Funktioun, De Yoshi an Mopsy, op Englesch Nabbit, huele kee Schued. Se kënnen awer op dem klassesche Wee stierwen. Dat ass schonn mol ee groussen Virdeel, mee dofir huele si keng Power-Ups op. De Yoshi kann een anere Spill op sengem Réck droen a sprengt och méi héich wéi déi aner Charakteren. Bei den Power. Apps kritt een, wéi een et bei neie Mario-Spiller kennt, dann och e puer neier. Sou kann een hei als Elefant ronderëm lafen oder mat Seefeblose schéissen. Et sinn awer och natierlech Klassiker dobäi, wéi zum Beispill d'Feierblumm. Nei dobäi koumen dann och sougenannten Abzeichen, op Englesch Badge genannt. Déi kann een entweeder an engem Shop, wou an all Gebiet steet, kafen oder et muss een hei en Abzeichen-Level man. Den Zweck vu sengem Abzeichen Level ass dass een direkt kann mat deem Badge üben an kann een direkt kucken op een e brauch oder net. An natierlech muss een de Level gema hunn fir de Badge ze kréien. Ob een een Abzeichen brauch oder net, dat ass vu Level zu Level ënnerschiddlech an wéi virdeelhaft ee Badge effektiv wär an wéi een engem hëlleft. An dann huet een hei och nach verschidde Kategorië vu Badge. Action Badge, Boost Badge an Expert Badge. Et kann een awer ëmmer just een ausgewielt hunn. Wann een Virgänger vu Mario Wonders kennt, da weess een wéi chaotesch et ka ginn wann een zu puer spillt, mee et kann och immens hëllefräich sinn. Levele sinn natierlech opgebaut wéi een se kennt, et leeft ee vu lénks no riets an et muss een op de Schluss vum Level kommen. Hei ass dann awer och eppes Neies dobäi komm, an zwar d'Wundersamen, op Englesch Wonder Seed genannt. Déi muss ee sammelen, fir an de Gebitter virun ze kommen. Et kritt een all Kéiers beim Ofschléisse vum Level ee Wundersamen, mee oft ass nach deen een oder deen aneren am Level verstoppt. A soubal een de Wonder Seed beréiert, changéiert sech de Level an et kënnt engem vir als wär een e bëssen an enger alternativer Dimensioun vum Level. Et ass besser ech weisen einfach direkt wat ech mengen. An ongeféier esou leeft dat dann of an et muss een dann och bis zum Schluss kommen, de Wonderseed bréieren, fir en agesammelt ze hunn. Ofgesinn dovunner ass soss alles wéi ee kennt, de Béisen ass de Bowser, Bowser Junior, Kamek, etc. Mee de Problem Ass einfach, et kennt een de Prinzip vu sou engem Mario scho säi Liewe laang, wann een natierlech mat de Spiller opgewuess ass, mee et gëtt einfach net langweileg. Et mécht gehirlos Spaass mat senge Leit ze spillen, alles anzesammelen, déi Béis ze besiegen, etc. Also esou ass et eis mol gaangen a mir sinn all der Meenung, d'Spill ass definitiv derwäert ze spillen.
Wann ech gleeft, soe mer, dass mer dës Kéier zur Ofwiesslung keen Souls-like hunn.

Esou vill Memes a Vergläicher zum FromSoftware Actiospill huet Lies of P sech missen undoen a gefale loossen. Dat kënnt natierlech net vun ongeféier, well säit dem leschte Reveal war kloer, dass mer et nees mat engem Souls-like ze dinn kréien, dee sech allerdéngs dës Kéier spilleresch wéi optesch méi u Bloodborne orientéiert, mam Twist, dass dat Ganzt um Mäerche Pinocchio baséiert. Ob From Software hei e würdege Konkurrent oder ob Lies of P wäert als de, jo, Bloodborne vu Wish am Gediechtnes vun de Leit bleiwen, dat verroden ech iech elo. An der Stad Grad hunn d'Poppen es sat. De groussen Erfinder Geppetto huet mat Hëllef vun der Substanz Ergo Poppen zum Liewen erwächt Déi de Bewunner sollen d'Liewen erliichteren. Also bësse sou wéi bei iRobot. Dat hält natierlech net laang un. En Event, dee sech Puppet Frenzy nennt, léisst d'Poppen duerchdréinen a se schluechte sou zimmlech alles of, wat sech net un enger ueleg Pompel säi Mëttegiessen hëlt. A well dat jo net duergeet, huet sech och nach eng Krankheet an der Stad breet gemeet. Eise Protagonist, den Timothy Chalamet, de Pi, obwuel, kuckt Iech de Bouf dach mol un, do huet sech dach iergend en Designer schonn de grousse Worf an Hollywood erdreemt. Also Dir erwescht als Timothy Pi, och Pimothy genannt, an engem Zuch a sollt nom Geppetto, logescherweis Ärem Papp, sichen an esou niewebäi dee ganze Schlamassel erëm réckgängeg man, als hätt en, Teenager soss näischt ze dinn? Maat mol, dat hu se dach och net, oder? Dir schnetzelt iech also an typescher Souls-like Manéier am Nokampf duerch allerhand Poppen an anere Viicher, sammelt dobäi Ergo fir ze levelen, kënnt dëse verléieren, wann der zwee Mol hannertenee stierft. Kämpf géint Bossen. Dir mierkt schonn, dass Slice of P sech net wierklech zeréckhält, sech beim grousse Virbild ze bedéngen. An wisou eigentlech och net? Ech mengen, léiwer gutt geklaut wéi schlecht selwer fonnt, schéngt hei wuel d'Motto ze sinn. Och wa se et bei verschiddene Passagen oder Genrë vu Situatioun e bëssen ze vill ofgeschriwwen hunn. Ech mengen, Är Checkpoints heeschen zwar dës Kéier Stargazer, mee come on, et si Bonfires, wéi een se aus Dark Souls a Kompanie kennt. Awer d'Entwéckler hunn och e bëssen eegenen Input an d'Spill bruet. Dir kënnt Iech Är Waffen, bestoend aus der Kléng an dem Grëff, fräi zesumme bastelen. Dir wëllt e Messer mat der Reechwäit vun engem Speer? Kënnt der man. En Hummer, deen um Grëff vun engem Messer ass? Ma kloer, kee Problem. Dobäi sief ze beuechten, dass der är Waffe reegelméisseg musst schäerfen, soss kënnt der grad sou gutt mat enger Schwammnuddel op är Géigner schloen. All Waff huet och seng Special Moves, a ganz wéi den Nero aus Devil May Cry 5 huet de Pimmefi e besonnegen Aarm deen e kann auswiesselen. Fäegkeete wéi Elektrizitéit oder Feier verschéisse sinn do mat dobäi. Beim Schnetzele fält allerdéngs och op, dass net alles Bloodborne ass. Dir kënnt auswäichen, jo, mee wann der blockt, aha, kritt der e bëssen Damage a kënnt duerch zeréckschloen Äert Liewen erëmkréien. Ok, souwäit zu Bloodborne. Den groussen Twist ass allerdéngs, dass Slice of Pie bei sengem Examen och nach bei sengem zweeten Noper ofgekuckt huet, Surprise! Dee muss kënnen perfekt paréieren, wéi bei Sekiro, fir keen Damage ze kréien. An dat ass mol guer net esou evident, well natierlech gräifen déi zimmlech cool designte Bossen iech mat verschiddenen Ugrëffsmusteren un. Léieren ass also hei definitiv erwënscht.
Endlech hu mer en! A lo kucke mer, ween dann elo hannert deene Lige vu P hänkt!
Ja, an ech wier domadder duerchkomm, wann dir verdammte Rotzbengele vu Lux Play net gewiescht wiert! Net nëmmen d'Bossen, mee och d'Géigner, d'Musek, d'Ambiance, den Opbau vun der Welt, all dat kënnt designtechnesch ganz staark un dat erun, wat mer soss nëmme vun engem From Software gewinnt waren. D'Story ass allerdéngs net méi ganz sou kryptesch, mee erzielt iech scho méi däitlech ëm wat dass et geet. Hunn ech zimlech erfrëschend fonnt. Sorry wat déi Videa, ech mengen vill Lore Videoe wär's de hei net kënnen zesummekraatzen, mee. Wat ass dann elo eigentlech mat deem Lies vu Lies of P? Ma u verschiddene Punkten an der Story kënnt der decidéieren, ob der bei den NPCs d'Wourecht sot oder eben net. Dat mécht de Pimefy och extra, well hien ass déi eenzeg Popp, déi léie kann. Ging ech also de Souls-Fans heibaussen d'Spill recommandéieren? Jo! Zemools well et am Moment nach am Game Pass ass, an et huet eng Géigner-Variatioun, déi souguer From Software deelweis iwwerbitt. Hunn ech et duerchgespillt fir déi Review? Nee, well dat muss ech och soen, an et ass elo wierklech reng just op mech bezunn, Et huet huet d'Frecken nach net Klick bei mir gemeet, domat ech dem Spill seng Mechanike voll absorbéiert hunn. Ech weess net, ob et lo u mengem fortgeschrittenen Alter oder mengem ni do geweeschtenem Skill läit, mee déi perfekt Parries bei de Bosse wëlle bei mir einfach net esou richteg landen. Ech kréien an deem Spill méi op d'Schnëss wéi soss iergendeppes a si mer mëttlerweil och net méi ze schued, fir fir déi grouss Boss Fights mär Hëllef ze sichen. Dofir, maacht et fir mech! Spillt d'Spill fir mech duerch a maacht mech stolz op iech! Oder ech waarden op den nächste Patch deen endlech de Bëbees Niveau fir mech fräischalt. Mol kucken.
Oh, wierklech? Dee Sketch mam Deadpool ass scho sou al! Bon, hei kënnt dann d'Spill vum Spider-Man 2.
Ok, loosst eis dat Ganzt eng lescht Kéier maachen. Mäin Numm ass Peter Parker an ech gouf vun enger radioaktiver Spann gebass. De Rescht kennt dir bestëmmt, ech hunn e puer Leit gerett, mäi Mentor d'Hënn d'Supervillen besiegt an d'Stad virun enger déidlecher Krankheet gerett. Säitdeem krut ech och en neicht Gesiicht an ech war esouguer an engem Film. Trotz all deem sinn ech gär Spider-Man an ech war elo réischt an engem neie Spill. Ronn zwee Joer no eisem leschten Erliefnes sinn de Miles an ech elo zwee Spider-Man a suergen fir d'Ordnung an New York City. Mëttlerweil awer net nëmmen a Manhattan, mee och Queens a Brooklyn gehéiere elo zum spillbare Beräich. Während de Miles zwar seng mega OP Venom Powers huet, net ze wiessele mam Symbiont, dozou spéider méi, hunn ech mir elo riseg Roboterspannen émgebaut, ähnlech wéi beim Doc Ock. Domat kann ech eng Rei vu Special Moves uwenden, déi Géigner mat Spannennetzer awéckelen oder elektriséieren. De Miles huet säi Repertoire vu Venom Moves awer och nach ausgebaut, wouduerch mir elo méi effektiv Nokämpfer sinn wéi nach am Virgänger. Dat bréngt awer mat sech, dass mir elo just nach 4 Tech-Gadgets hunn. Also bye bye Tripmines a Webbombs. Nei ass elo och, dass mir verschidden Ugrëffer nemme ausweiche kënnen, mee dës elo paréiere mussen. Am Laf vun der Story kréien ech dann awer och meng eege Venom Powers. Dëst sinn dann natierlech net déi Elektro-Saachen, wéi déi beim Miles, mee déi klassesch Symbiontekräft, wéi dir se sécherlech schonn bei e puer anere Spider-Man gesinn hutt. Ech krut awer déi bis elo warscheinlech coolste Versioun vum schwaarze Spider-Man Kostüm. Leider huet dat och dozou gefouert dass ech mech e bësse wéi Riz Noach beholl hunn. Och gesäis de meng Muskelen, jo.
Well mir elo e méi groussen Deel vun der Stad beschütze mussen, hu mir eis awer och nei Fortbeweegungsmethoden iwwerluecht. Grondsätzlech schwénge mir nach ëmmer nämmlecht duerch d'Stad, awer mir bauen elo vill méi Tempo dobäi op. Zousätzlech hu mir eis awer elo nach Webgleideren an eis Suits agebaut, wouduerch mir praktesch duerch d'Stad fléien. Zemools wa mir duerch Wandtunnelle fléie kënne mir op verréckt Geschwindegkeete kommen. Jo soss huet sech beim Gameplay net vill geännert, awer dir wëllt bestëmmt och wëssen wat bei eis esou am Liewe lass ass. Ma ech struggelen nach ëmmer en ordentlechen Job ze fannen. Krut awer eng Offer vun engem ale beschte Kolleg, dem Harry Osborn, fir mat him ze schaffen. Ah jo iwwregens ass den Harry no Joeren erëm opgetaucht. Beim Miles gëtt et do leider net esou vill Neies z'erzielen,

Andor ass lo sou craven Typ deen eis Schurkengalerie onbedéngt bekämpfe wëll. Deen ass dann einfach mol mat enger ganzer Arméi an New York opgetaucht a stëft Chaos an der Stad. Dobäi ass och nach iergend e Kult opgetaucht deen alles a Brand stieche wëll. D'Story vun eisem neie Spill war am grousse ganzen ok. Déi éischt Halschent huet sech deels heiansdo e bësse gestreckt ugefillt an de Craven krut fir mech net genuch Screentime. Wann en do war, war et mega inszenéiert an och richteg bedroungsvoll, awer fir mech net genuch fir gudde Main-Villain ze sinn, wat vill Spannung erausgeholl huet. Als de Venom selwer als Charakter schlussendlech opgetaucht ass, geet et richteg ab. Spoileren doten ech Iech natierlech net, eenzeg muss ech soen, dass deen Deel vum Spill sech da leider e bësse gerusht ugefillt huet. Wat soll ech also soen, wee mäin éischt Spill gefeiert huet, dee wäert hei och eppes Cooles ze zocke kréien. De Gameplay ass wéi bal ëmmer an all Spider-Man-Spill fantastesch. Och déi méi grouss Spillwelt léisst New York am Verglach mam Virgänger vill méi ofwiesslungsräich wierken, just d'Story war leider net esou paakend wéi beim éischten Deel a vill emotional Momenter si flaach gefall, well se bësse virausschaubar waren. D'Spill hält awer alt erëm mat engem flotten Ophänker fir den nächsten Deel op, wourop jiddweree sech freeë kann. Ok, looss eis dat Ganzt nach eng allerleschte Kéier maachen, awer anescht. Mäin Numm ass Peter Parker an ech sinn ee vun de Spider-Man. Wéi ass et, bass de dobäi?
An dat war et dann och scho rëm nees mat eiser Virchrëschtdagsepisode. Mir hoffen, dass der vill Spaass hat a klenge Pro-Tipp fir d'Liewen, Verléiert net äre Kapp! An deem Sënn, Ciao!